Eh? na magarideni yo durha u tsakile swinene Eh?
mi ni endlele siku Ah, ka ta mi mene ni endlele siku Leyi ta va yo mhani wena. xi leyi ku ta va ya wele ni widoropo yo durha Leyi- a ni wisile mamazala hawa a va sale va tshame kwale Ka tshika mama za Ih, bava wa ni rhandza Ka tshika mama Ih, bava wa ni rhandza ya durha Ih, endleni ya tikomba ka ta mene swa tikomba ku fostela ka yena ya tshame kahle na mhani hawa le bava no chava khuvula mhani a va ni hlupha mani mani hawa va ni hlupha a va amukeli kumbe na wehe a rhandzana hi sukange moya wa kahle xiulori va vaku va mhani sweswi va sale va ri one ni va ndzexe loko va la ni khoma kahle sweswi i nge u nga zangi u endla swa swo leswi a mara swa ku sweswi wehe mi nga ta mina ni tsake ngopfu ni endlele siku hala hi ko ka ni ta tlela vurhongo ni nge disturbi hi nchumu yindlu leyi ku yi kulu se la ku laveka vana a nga swa vana nga swi yisi kule le a ni tikeriwa hi mhaka mhana wa ri nga khomi no tshika sweswo ngo vana manjhe leswi vulavula va mhani tani mbilu ya mina yi endla ku ri xi ni twa ku vava hi swi tshikekana ku za u kwata na muthu ni yindlu lesiku hawana

njhani a pfukile minjhani na u pfukile ya ni nga nghena a swo yini brora hi tivana ku tivana swo yini na hi ta tivana ku se hi nghenile la ndzina hayi brora hi vantshwa lalo mi vona tata ya pfa ku rhurhela la mutini lowu a ni tiva na munhu la swo yini ana kalimbilele ni vone ka mi tsematsema mabulomu laha ni ku hayi mi lo karhatekeni swinene se hayi me munhu ku tata a kombela ntirho ku ni mi pfunapfuna hi ku tsematsema mabulomu na gadeni hinkwaswo mali lavi ku na munhu la
ya na munhu la avuxeni ka but pfukile minjhani hi pfukile nakambe e mi rila hi yini ha ni vone lowa ni ku ni komba ka tse- ka tsematsema bulomu laha se ni kombela ntirho ku ni n'wi pfuna kumbe ni ta kota ta kota ku tsematsema bulomu hinkwaswo ni endla na garden ni nga mi endlela swilo hinkwaswo wa mi nga kali mi karhateka valasi va karhele va va va ya ntirhweni va vuya va fika va tirha swi swi leswi hawa ntirho hi wa n'wehe A nga ta mi rhandza ku ya n'wi thola. a n'wi tholi bava mi vuya mi karhele maxegela u tshama kwini laha kusuhi neja a ni tshame kule ni tshama hala nkovenyana hala newstance nyana hala nkovenyana mara hi lavi munhu wa ri ntiho wa ku xopa wa ku xiyaxiya a hi tivi munhu ndhawu leyi ti fikela ndhawu leyi a tivi munhu a relaxan swilo hinkwaswo ezoleni ku fikemela fike mina la mutini ta tshamiseka mi nga- mi nga mi nga vileli swinene wo ku ta basa ku basa ta basa ku fana vito ra mina nga george vito o o george Oh, u ta- aya, u tsakela ku sungula rini ngasi a nkarhi un'wana na un'wana hi ngo lo sungula a nga sungula rini ka mina Ah, na mundzuku kumbe Ya. namuntlha ku haku se ma ri vona ku ha ri busy bava loko i fami si heta mi ta ha mu komba phisi leyi nga sala leswi nga ta Ah. sala a swi endla mara sala ayi hambi hambi namuntlha ni ngo lo sungula ni tshama ni ready

mani mani mani mamukelekile ikhale mani mani Ixini, famba ni lava ni vutisa Eh. Eh, va Famba wona. ngojika kwale ka yindlo liya ximbindrimbindri ha hikokwala kaya mani Eh, katamela vekela va mani e- e bag vekela mani ah, n'wananga ni karhele mani ni karhele ni mani karhele n'wana mehe

naswona ku ku ri kahle la ka ka un'wana ngo wo yimayima Hey. Eish, mi pfukile ka makoti Kule minjhani mani? pfukile Mm. a futhi n'wana mi u tikarhatile mani Mm. u Hayi tikarhatile we sasekile.
Mm. Mm, hala ni wisa. u wisa yini Ah, mani leyi a ni nga tshamisekangi. hi yini wehe n'wananga A ni ku yini?

vana la ta va kuma mm,
lani mina wena ni lava tukulu eh, loko swi ri tano a ku na mhaka ku karhata mm. hawa mi ta mi hitela na yini hi lo ta kwala hina nchumu timpfula ntsena tana timpfula ta tinela khale ni fambile ku sukesita ni mpfulu ni famba ni lavana na kona karhi le njhani mm. mu ku ntazana ku kuma hi karhi hi fambe hi nga mi byela ku ya kwihi hawa ni lo vutisela lowa n'wana hi vulavula hi fona ni byela ku le kwini Mm, se ni ku hawa a ku nge ni ni lahli hawa impela n'wana a nge byi tiva na yena Mm, hawa hi fikile ma hawa hikwalaho ka ka n'wana n'wina mina Eh, Mm. hawa mi a ni lavi swo tala vatukulu ha mi ta va ku Mm, hayi u tale kaya nga ku hi lo ta yunivhesiti um u tshamisekile Mm. a ku na lexi ndlaku a ni tandisa hi n'we manuna sweswi na vulu Yi, ka n'wana ndri wena um u vula njhani ni vula ku mi hila ndlela layo papa sweswi ni nga ta laha a nga aka yindlu leyi ni ri hawa vanhu hi te ku va ku mi mi le ndzhaku se a ni fanele ni dyohile loko ni mi nghenile. dyaa malume hi nga mi siya koho
ukaroenda soja tiba ntirho wa mina ehe a ntirho wa mina wo tiva Ah, swa tikomba ma swa tikomba ka ri ku endla swona na lexi ne na lexi ku tsemela tsemelana kun'wana a nga endla a nga tsemeli swona misala tshama laha ntika ku endla mani

ra a wu va twisisi we kasi problem ya wena cini Mm, va ni xanise ngopfu leyi ya ha tshamaka na Mara sweswi va no. tlhava ta kwala no mama Oh.
va rivalele mama so yini Phela- swi helerile va rivalerile mara va hi landzelela ku yini no u fanele va ta va ta vona phela mina vo ntsena ha ha ri so ya ha tshama ndhawu yin'we va ku na lexin'we ta lungha se va tlhela va hi landzelela kwala swi hluka mi ya pandza ni tivi kahle fike swinisa ku yini Hi yini? va twana va mhana u loko ku ri va mhana a wu ta a wu ta endla leswi. a swi ya ku va hi khome njhani ah no me sana phela a ku endlangi mina hi vona no mara ixi

ni kombela ku tlela oho tlela mara na ku byela ku na vanhu va bo nge tivi ku vanhu va tlela va tlela munhu loko ri xile wo tlela wo tlela wo tlela loko ri xile mani e laha ri xile

buti va ngati
mpfukile mpfukile mi ri vana vito hi tivani jojo o mi va mhananu na mutulu o kwala mutini e se ni kwala no endla yini va tsemela ya tsemela tsemela mara ya matiphina u fanele sati wa mutulu hi ku dya mali ya n'wana mehe vona u nga pfumela ku tsemela bya emabulongo vona vona vona vona vona musa lowu hawa mani rhanga drobela swilo leswi u drobela u drobela u heta u vona ku endla yini Ah, mani tiva ntirho wa mehe kwalana a tata koho kwalano hawa mani hawa mo dya mali ya n'wana mehe mahala mo dya mali ya n'wana mehe kahle kahle ku humelela yini mi tshika ni ta yi endla mani ni tshika mehe mana yi ta yi endla mhani se a na ha ku hawa pfumela mani va hawa yini? mani Boss, hikuva a nga u biza a nga kona laha kaya a nga swi voni ku mi endla yini laha mutini wa yena u ta va thole hi xixele xa nsati wa yena ku mhani ni mo fana wa ta xo tshama mhani a mi ni sikinela ntirho wa mina hawa mani hayi mi o- mi moxa mali ya n'wana mehe mani hi vona ku humelela yini Mali. u tshika buti ni ta yendla hi laha mi badelaku yona mali hawa mani a mi endli swona a mi endli swona lani mani xi lo tshama leswi hi kaile xi langute ti-tv a xi ku voni ku endli swona ni ku ku vula va ku nakarhata loko ni nga endli swona ta va ncece khale musi hawa mani mi endla swilo swi tshamiseke laha mali ya n'wana mi yo onhaka ya lova mani
vanhu van'wana eh, va va ku siringa hambi loku manje
Ka George. Ki lunch na. Mm, hayi.
Wo nkarhi wo tiwisela sweswi. Oh, nkarhi wo wisa.
Mm. Hey, ntwe pongo ri kulukumba. Pongo. Sina ku tiva. Ku ri a ku ri pongo ra yini?
ni nga swi voni a hi mhani wa kwala mutini mhani wa luya mhana mhana mhana wa wa wa Eh, wa n'wina mhanuna. Eh, eish, Ti va rhasa. ku ta kwala Eh. kwala ni bela maxadra mani Yo, mi nga yelani na vona hambe mehe wa tiva hi kumani a ni byela ku ntirho wa mani u kote Eh. makamba laha hansi kusuhi nini mi ta rhwalela ni mintirho mi tirha masiku hinkwapo leswi masiku hinkwawo leswi mara wa ni vona ku ni le ku tirheni mara wa ni byela byela makamba ha mi nga mi nga swi veki mbilwini hambi mi nga ni koti ende laha hi le ka yena mo ni ku byela Mm. hi le ka mina nuna wa mina hambi u rasa ya mukhuva u ta famba loyi a nga vileli o e ha fambe ni ta wisa ma ephena mi a nga ni koti tota a nga ni mamazalo koti loyi wa tika n'wina loko ivi vanhu hinkwavo va khomisiwa swo mitini ya va- ya vona Mm. wa waloye wa mehe muti na le kaya ka yena ni tshama ko a ni xaniseka ku kala hi ta lava lowu muti endla ni xihatla a ta a famba awa xixexa mi tholangi hi vona mi nga kali miza u nga valavali u nga zi la u tholangi u thole hi mina nuna wa mehe a nga ri kona mhani luya Oh, a ku na problem. Eh, Sungula we, tani awa. kuleme, eh, ya, wa mali. Mm, hambi va bapongo va endla yini a wu tholangi hi vona va nga ri kona mela va ni ta lwisana ko vona va famba hi za hi kota mhaka ku hi va hlongola Oh, a fambe mali. va ta famba Hambi sweswi ni dyaka makaroni lama a ngo ta kwala ku hi wa ni dya makaroni hi le pula. hi ya Swin'wana swa pelangana ka useless. kona nga kala u vilelangana ka kona we muti lowu hi swi swekile ku ka u nga ri wena swi- oh, u pfune nu- nuna na vuya ku tirhu na vuya a nghene hansi sweswi va vuya va kota ku wisa hi vonana Mm, ende ni tiva ntirho wa mina ende wa wu tiva Mm, ye wu ni tekela hansi a wa wu tiva i ntirho wa yena luya wu ni tekela hansi ka i swilo swin'wana ntirho wa swin'wanyana yehe wa tivangana ka kona a nga tsakisi hi nchumu hambi sweswi dya ku makaroni a nga ni tekela hansi Ih, Swin'wana mhani swin'wana luya ni tekela hansi hinkwaswo ku vulavula hi yena nga za ri xa ri tlha ri pela luya Yes. A hi iyo mu- a hi munhu a hi munhu Total. tshana u vula nakambe a hi munhu a hi munhu a hi munhu iyo are dzano ta ku ku kambeni Oh, a ku na problem kesa ku kambiwa dzano ta ku ku kambeni futhi loko mi ku ya munhu exi tala na na na hi ku hleka nawa ka lo dyiwa hi munhu a hi munhu a swekile

Rara music, sweswi ya swa tola. Ani Grant, me Ranza,

xilo hi yini o oh, mi nge ku yi swi vula ku namuntlha munhu u ta va a ri nexe xi a ah, xivundza xi ta daya munhu namuntlha o oh, mi tirha vusiku hinkwabyo xi mi borheke njhanana ku ta tv ni ku mi ta gongondra mi nghena a ri ta vona hi n'wehe mundzuku loko mi vuyi

Juju, lo jela kwini na? Ah, problem feke ni ni lumuka ni ni na na tenda wana le kaya le. Bo sala ba ruhana. Ah, vana lo mwana wo mani va tshembise ku ndavelo sweet na sweet sweet se. Ah, wa nga Jele ka va xavela sweet la. Mm. La ka mamba hle. Ah, wa nga ka lo bilela. Eh. Nga ka lo janta, va ndlana swakudya swa vusiku. swakudya swa le vusiku Mm, xana ku na swi swa dina hi ta dya swin'we namuntlha se mi vona njhani tani loko mi ku ni vona ku ava u nga fambi i mhaka ya yini? kala u famba mhaka ya swakudya kala u famba vachavi ni wa vachavi se u nga tshuneli kule hayi phela n'wina misati wa Mfana loyi. wa mulungu se a ni na vis- se hi ku mulungu u fonile ku namuntlha nge vuye njhani swi tiku wo hemba u ta va ri ntirhweni kumbe njhani a phela wo a nge vuyi phela a nga vuli mina a vula ku n'wi hela mutini a nge vuyi for n'wi hela se se u vula ku mehe, misala ni ri one ku kula yi kule so a a ku na ndlela n'wana a ni tshama kwala se mi a ni tshami kona fanekele ni muka ni Oh, wa Joe. na tlhenda vana le na nsati leta jojo u nga kali u yi na enda na ha rivele jojo ta ni vonisa at least

double shift ne atanwakufouna svikarikavitiko na nkosi ni kombela n'wana ni khomela u chuza mi eka vanhu lava hinkwavo ss ne mm, a na ha lavi ni nchumu kuma foni ni kwata ni ku yi bava no tshama mpelampela Mm. ni tshamela vo phela mikolo no jovota ni pfuka ni ri kona ni jovota ni Utlele kwala xitulwini? ni yile ku hala mara a ni ri one a ku nga nandziki nchumu a tirha njhani mfana jojo ha u sala tirha kahle tolo tirhe kahle ne tirhe kahle ngopfu problem u cheni kahle ha loyi u tala na bonus eh bonus a ni jike hikokwalaho ka deni swi vonile ku haasanyana bonus wa tirha wa tirha ne

u n'wi byela mhana wa ku ri wo ri wu karhele u n'wi byela swi nga heleli na ntsena i nuna loyi ha wona

achap
ta veka hansi to kuma na swilo leswi ni vavisa ku a swi khomeka n'wana wu karhi wu a yi fambi ta ku kombisa swin'wana a tsokombela wa yi twa mm-hmm. mm. a tsokombela special punch a yi twa kahle miri miri miri veka hansi jojo oh. veka hansi u swi yisa kwini ndla ku rivala a yi fambi nga rivala ndzi oh leswi swa swa swa tolweni kahle baba va ku va karhele

Hey, ni vula membebu va ku na karhata i malembe mangani a ni kona le ndleni ka yindlo buka u ni caca n'wana ngo vasati va tele laha handle muti vana swi tlhata loko swi tsutsuma tsutsuma wa ta swi tsutsuma swi tsutsuma melo wa ni byela nyana ma he he wa hlanta wa xi ta tijuzi leti a ta va ti nga ta ta yindlo xavelo munhu na wena ka ku wa penga hawa mani a ku na swona sweswo loko swi ri kona va ri ku na ti-test se ni endla njhani hayi a xava ti-test mi testa wa hemba n'wana ngopfu se ni endla njhani ha resi a na ha la ta nghena nchumu ni hlambanyile kutani ku kurise vusiwana u ya xi kuma mhani u ni hlambanya ku ni xi dyisile ni laha puleti Ah, kumbexana mhani ni n'wi ni n'wi fonela ku bye ku hayi namuntlha ni ta tlela kwala
mani u ta pfumela Eh, just ku ni mi vona nyana kumbe mani ni ta ku eh, ni ni ntirho ni tirha vusiku

Mm. u khapula a velela na nghena nakambe nayiti nakambe ta haxelo tata mila Mm, ta ni nghena nayiti mhaka ta ku ni ta ku vona nampundzu
tima xexexo Eya, ni ta vona u vona nampundzu. ku hi dya yini
hayi so omana nga chava nsati u ku nayiti wu ri mani loko maxilani a lo twa se hawa mani hawa mani fanele u n'wi byela ku la ka mehe kasi u n'wi byela ku a wa ha ngheni swi vula ku swa yendla mani u ta ku ni phuviseni hawa mani mani tlala ni tshamile se maxilani ka njhani u ku na swakudya me na ni toloverile ya na lavisisa makume la hi kahle
namuntlha wa ni lava n'wananga o oh, la ni nga ha teka murhi lwa mi ku ni chele swakudyeni

Ah, na na na na titira mina Ah, tira. nga muka ka luchuwa wa swiba Ya, na tirisa nyonga. Ah, wa A ni swi tirhisa vo kahle tshama va ntsena.
karhele Ya.
vo tshama va karhele Ah, na vatirhi vanhu lavakulu haya. Ku karhala. Problem va va teka va teka hi makhwiri. Se haya va ku va flat stomach. ah. Mm.